Ndeto iria ũtarĩ waigua kana kaingĩ ciumanaga na ene, tũtirehaga mũhuhu gũkũ kana mũcene, na nĩkĩo ndakũrehera mũthuri wĩ haha, mũthuri ũngĩmũrora nĩ ũkuona nĩ aikangĩtie tũmĩaka, ena ndeto angĩtũhe ona cia hĩndĩ ya mau mau, nĩkĩo tuoka kũmenyana nake, atwĩre ũrĩa etagwo na ũrĩa ekaga na tũhote kũmũmenya makĩria. Yes, kũhana atĩa? Nĩ kwega. Ĩĩ. Ĩĩ mũno. Yes, nĩ ũgũtwĩra ũrĩa wĩtagwo na ũtwĩre umĩte kũ. Njĩtagwo Waithaka John. Waithaka John? Ĩĩ. Yes. Kana John Waithaka. Ĩĩ. Waithaka John, John Waithaka. Mm. Getting? Getting. Ehe. Ah, na nyumĩte Gĩtaarĩ. Ĩĩ. Ngũka nĩ ũndũ wa mwana wakwa. Yes. Tũcemanie nake ngene. Ĩĩ, mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ. Yes. Na nĩ ndĩraigua ndĩ mũkenu nĩ tondũ twĩ nake. Nĩũigua wakena biũ. Mũno mũno mũno. Rĩu ona mũndũ angĩngunyũra ndingĩigua ruo. Ndũngĩigua ruo. Na nĩ agũtuga wega waigua wakena. Mũno mũno mũno mũno ona ndĩna gĩkombe gĩa cai haha. ndĩranyua ĩĩ na no nyuĩte kĩngĩ ĩĩ na eh, ona ndĩte nginya hakuhĩ kwĩyarĩria na gũtuĩkaga ũrugarĩ umaga na nda ona gũtuĩka nda yuma theri rĩu nĩ iyũrire nĩ ihũrire rĩu ningĩ ndĩroiga mũndũ wa kũhe no ndĩmũthite yes Yes, nĩ ngatho kũringana na ũrĩa waigua auga nĩ akena nĩ kuonana na mwana wake mwana wake tũtanamũrehe haha nĩ ũkũmenya kũrĩa aumĩte haicĩte ndege cigana angĩgoka gũkũ nĩgetha acemanie na baba wao rĩu rĩ waciarĩirwo mwana ũrĩkũ niĩ njiarĩirwo kipkelion 19 tene 19 tene hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ mĩaka mũtiataraga Ah, kana mwaka wa mĩrongo ĩna 1940 1940 na mũthũngũ ndaturire mbia hĩndĩ ĩyo ahũrĩtwo nĩ mũnjĩrĩmani akanogoka gũtiarĩ mbia mwaka ũcio ndaturire mbia Ehe. oh nĩ kwarĩ mbia no mwaka ũcio ndathondekire mbia nĩ ũrĩa ndaturire ahũrĩtwo eyaheanire contract ũrĩa tũiguaga ti kũmenya India ciaturagwo nĩ ũhĩndĩ yes na magatũthondekera mbia ciarĩ fake mũno ciaturagwo cia rũbũa maciringi mokaga ma rũbũa wamĩkwa ũguo ĩkenyũka ah tene nĩ kwarĩ na mbia wa- waunaga ũgĩkaunĩka ĩni wow no rũbũa nĩ rũĩ aca ndirĩ ndaigua he rũnyamũ rwĩtagwo rũbũa rwacinagĩrĩra thaburia tene ĩĩ kana mũtũngi tondũ yarĩ ya cuma ĩĩ ĩtagwo rũbũa Yes. rĩu rũu rĩ ũhĩndĩ waheo contract rĩ mathondekire nyingĩ cia mũthemba ũcio rĩu wathiĩ kũgũra ningĩ ũgacokerio ũkerwo hi mbaya nona na nĩma ũkona nĩ njũru tondũ wamĩka ũguo ĩkenũka yaunĩka Ũguo. na yumire kũrĩ thirikari ĩni hĩndĩ ĩyo gũtiakĩrĩ magegania mũno tondũ mũthũngũ ndakinyithagia thĩ nĩ mũnjĩrĩmani Ehe. aca tondũ nĩ ngũririkana 1945 Ehe. gĩoka mũndũ kanini nĩ ndakinyitaga tũmaũndũ Mm. nĩ ndonaga matariani magĩũka gwitũ kũgũra matumbĩ Cape Kelion nĩ twarĩ na ngũkũ mũciĩ gwitũ nyingĩ Yes. na ndakĩonaga makĩenderio Mhm. na magakena mũno mm. ona makenderio ngũkũ mm. gakiona nĩ wega rĩu no igua nĩ mwaka ũrĩkũ cio Uga 1940 something, 1945. 45. Uh-huh. Eh, githĩ tiguo yes okay. hena handå nä ngå cokia thutha hanini ndaigua kiuga må thå ngå ndakinyithagio thä nä må njeremani na ithuä tå ä kana kå ringana na å rä a tå thomaga nä må thå ngå ndakinyithagio thä nä må ndå må irå Mũndũ mũirũ ũngiuga mau mau. Ũguo ũrenda kuga nĩ ha- nĩ harĩ mũthũngũ wahũraga mũthũngũ? atĩrĩrĩ nĩ waigua nĩ 1940s Ĩĩ, 1945 yes. hĩndĩ ĩyo nake githĩ cuma yake ndĩkĩrĩ riko Ĩĩ, nĩ ndĩgĩkĩrĩtwo nĩ mũgĩkũyũ yes. nona Ĩĩ, rĩu 1948 rĩ hakĩambĩrĩria kaũndũ mĩcemanio ĩgekagwo gũkũ na kũrĩa kũngĩ nĩ Kenyatta na andũ arĩa angĩ a Mbiũ a Koinange na Yes. andũ ta acio magagĩtana mĩcemanio magagĩthiĩ magagĩthondeka ũrĩa mekũhũra mũthũngũ Mm. tũitie tĩri witũ tũcokerio Ĩĩ. Ah, 1952 rĩ yes tiguo makĩrutire ũru mũingĩ mũno rĩu mũthũngũ Mhm. eh, na mũgĩkũyũ Eh, makiuga mũgĩkũyũ mũembu na mũmĩrũ matigathiĩ handũ matarĩ na pasi nĩho tũiguaga no nginya ũngĩarũmire gĩbandĩ na kanua Eni, kana bathi. Harĩ kabathi mandĩkaga ĩ, gagathondekwo ta kabuku, gakanengerwo mũndũ mwandĩke. Rĩu wakorwo nĩ ũrenda gũthiĩ handũ, no nginya ũkorwo wĩnako. Ũgĩtonya mbathi-inĩ, ũkanyita na guoko gũkũ na kĩbandĩ gĩa guoko gũkũ iringithanio, ũguo. Na rĩu ndakũhe ũhoro wa kuma 1952, 53, 54, rĩu gũgĩcaca mũno. andũ makĩambĩrĩria gũcokio kwao na arĩa angĩ makĩohagwo maũndũ ta macio na andå gå cokio kwao tå rarä rä ra athångå rĩu ti athũngũ marakĩenda mehererwo na tũtige ũru ũcio twĩ naguo wa bũrũri nĩgetha merigĩrie nake mũgĩkũyũ akoiga no nginya anengerwo tĩri wake na tũkehĩta gũtirĩ mũndũ ũkendia tĩri ona gĩciko gĩkĩ gũtirĩ mũndũ ũkendia tĩri gũtirĩ mũndũ ũkendia tĩri nĩguo arakenderia ũ na tĩri nĩ wa mũgĩkũyũ nĩguo na gũkĩrũma gũkũ atware kũ gũtirĩ kũndũ ũgĩtwara Eh, tigana na tĩri witũ wow mwiroreri wa mshefa tv na anshiro diaspora tv nä wakigua baba itå ena mä aka 85 currently ena mä aka 85 na å ngä må rora ndå ngä ndahana mä aka 85 Baibũ. Nĩ mũndũ wĩna hinya, nĩ mũndũ wĩrehire nginya harĩa tũrĩ, na no ũkĩgwo na story iria arakũhe. Rĩu rĩ, nĩ twagĩũka na mũirĩtu ũrĩa waku, ũrĩa ũkire gũkuona, ũrĩa ũtũmĩte ũkenete mũthenya, akorwo ũkenete mũthenya wa ũmũthĩ. No ũtũhe karũgano gake, mũkĩgĩa kairĩtu kau, kũrĩa mwokire mũkĩũranĩrwo, mũgĩcoka mũgĩcokana mũkĩonana rĩngĩ. Kau nĩ karũgano kanai karaihu na ndiũ kana kaheanĩka haha. nĩtũgũkarengarenga gathi kamenyekanĩte ũguo Tondũ ona kũmuona kwarĩ kĩama. Mhm. Ahithagwo ta ciringi Ta ya nye- ciringi. ya nyerere. no rĩu tũtakinyĩte hau ha kũhithwo rĩ gũgũcemania na nyina kũ Hĩndĩ ĩrĩkũ? Nĩgetha ndĩmũhikie. ĩĩ nĩgetha ũhikie mamu wao Twacemanirie kũndũ gũgwĩtwo Gĩthii. Gĩ- gĩthii kĩrĩa kĩmwe Gĩthii kĩu kĩmwe Nyaronde. yes nĩkuo twarutaga wĩra Ehe. Mũkũruta wĩra ũrĩkũ hĩndĩ ĩyo? twacinaga makara Onake no mwacinaga? ũ Mamu wao? hihi nĩ baba wao warĩ kũu Ah, baba wa mũirĩtu wa wa ũrĩa rĩu wahikĩtie. rĩu gũka we ũyũ Guka wa mũi nĩguo ndauga atĩrĩrĩ. Mamu wa mũ- wa mũ- mũirĩ hena mũirĩtu waku ũrĩa woka gũkuona ũmũthĩ Ĩĩ. nĩ arĩ nyina. rĩu nyina ũcio rĩ baba wao baba wao yes nĩwe twarĩ nake kuu ĩĩ Eh, nĩ tuonũraga magoko tũgatwara Eldoret yes tũgatigĩrwo mĩ- mĩgogo ĩno tũkamĩtinangia tũgacina makara mm. tũgathiĩ kwendia gĩthumo ĩĩ ona Rĩu rĩ, gacagaca-inĩ ĩyo rĩ, nĩ wakĩona mũirĩtu nĩ aragĩũka kuona ithe? Aha. Na niĩ githĩ ndikĩrĩ kũu wĩra-inĩ? Ũkĩmenya nĩ wagĩa mũndũ. Rĩu haha mũrũ wa maitũ nĩ endagia, mũrũ wa maitũ nĩ endagia nduka Ĩĩ. na nake ithe rĩ, Yes. nĩ marĩ ndũgũ mũno na my brother ũrĩa wendagia nduka. Ĩĩ. Rĩu kairĩtu gaka nĩ karagĩtumwo nduka-inĩ, niĩ ngĩona mũirĩtu mwega. Na tondũ twakĩrĩ anake aingĩ tondũ o mũndũ nĩ akĩrĩ na ngurubu yake ya gũcina makara rĩ, nĩ wamenya tũtiendaga kuona kĩndũ kĩega nĩ kũhuria. Rĩu nĩ mbũthĩ muone nĩ mbũthĩ cia ũcina hinya. No nĩ ũndũ wa kanua rĩ, tondũ kanua no ũyũ nĩ koru mũno ndiũ kana nĩ- nĩ ũra- akĩrĩ mwanake mwerũ ĩĩ niĩ ona githĩ ndũkuona atĩ hĩndĩ ĩyo ũngĩciria no ũmũthĩ rĩ Nĩguo. kũringana na ũranyona Ĩĩ, warĩ mũndũ mwerũ ũrona mũno. ndahanaga atĩ Ĩĩ, warĩ mũndũ mwerũ mũno Ona- wahanaga cumarĩ gũtirĩ hĩndĩ ũng- ũngĩendire mũndũ ũngĩ ũnyonete na nĩ mo- nĩ ndetĩkĩra twarie nawe nĩguo rĩu ngĩkĩmwĩra ũrĩa ndakĩmwĩrire tũkĩiguithania ruga manake makĩambirie kũrehe thĩna ngĩmũhuria tangi mahuya ndietĩkĩrire tũikare kuo Gĩbiũ sasa. nginya mũciĩ Ĩĩ. ũguo Wow. na gĩgĩtuĩka mũtumia wakwa Na mũgĩkĩgĩa kana. na tũkĩgĩa kana Ĩĩ, kana ga kairĩtu Ĩĩ, rĩu ku- kuoguo nĩ kuga kairĩtu gaka nĩ kũ irigithathi rĩaku iũyũ Ĩĩ, Ĩĩ. nĩ tũkũmũrehe haha nĩ egũtũhe ndeto rĩu Ehe. na ngĩkena tondũ rĩu rĩ nĩ mũirĩtu wakwa Ĩĩ, nyendete mhm. ona ndihotaga kũmũtengũra tondũ nĩwe nduĩte mami nĩguo nĩ nĩ mamu wanyu

e kwa maitũ ĩĩ na tũtirĩ na indo cia kũigana. Mbembe twĩ nacio no nĩ hakũbatara kĩndũ gĩa kũrĩĩrwo mũciĩ ta cukari nĩguo ũguo. ndũrĩrĩa mbembe theri ta ngũkũ Ngĩmwĩra nĩ ngũthiĩ gwetha wĩra. nĩguo Athiĩ Nairobi-rĩ, mm. ndiagĩcokire narua. Tũkĩhana ta tũkũũranwo yes na tũkĩũranwo. koguo rĩu mworano na mũtumia waku ena kana gaku ĩĩ mũranwo biũ mũranwo biũ na hĩndĩ ĩyo gũtirĩ thimũ gũtiarĩ thimũ aca hĩndĩ ĩyo nĩ aigua e gĩthumo agathiĩ gĩthumo na nĩ harĩ ũgĩkinya gĩthumo ũkerwo nĩ aracokire ikamba ũkerwo nĩ aracokire arathiĩ ikamba Ĩĩ, kana ũkerwo athiĩ nairobi ĩĩ, tondũ nĩ ndoimire nairobi ngĩũka kũmũcaria ngĩmwaga yes na ngĩona ta harĩ mũcoro warĩ mũbange nĩwe rĩu mũtumia na mũrũ wa maitũ ũrĩa mũkũrũ Ehe. nĩ moyaine na nĩ mendaine mũno nĩ tondũ Ah, marĩ arata rĩu rĩ nĩ meranire mahithe kũrĩa arĩ Ĩĩ. na hĩndĩ ĩyo arendia nguo na ikuru ĩno Ah. ona rĩu nĩ oimire ona kwao na akĩhika Ĩĩ. rĩu nĩkĩo ndĩrahithwo tondũ ndikae kũruta ũru Ah, na ndiakĩrĩ na ũru ĩĩ, niĩ hĩndĩ ndĩ ndakorwo ngĩenda mbara kuma tene nĩguo no ngĩrĩ mũru tondũ mũndũ angĩanjogothire no agĩcarire nake gwa gũthiĩ ĩĩ na mũndũ angĩgĩthaka na bamĩrĩ yaku ndũbatiĩ kwaga ũndũ ũngĩ no nginya ũrĩ protect bamĩrĩ yaku ĩĩ ni na ona ũngĩkorwo wĩ mũthaka atĩa mũhoreri atĩa Ĩĩ. ũcogothwo nĩ ta gũikio kara ritho nĩguo nĩguo no wĩtĩkĩre ngũtũre ritho Yes, sir. kĩndũ ũkũnyita guoko Ĩĩ, kũu nĩguo. wahota kuna une Ĩĩ. ũguo Rĩu makĩhitha Mhm. no nĩ twaikarire ihinda mĩaka mĩingĩ Mm. hagĩcoka hagĩũka ihinda Mm.

no nĩ hagĩcokire hagĩkinya ihinda mũthenya ũmwe rĩ ngĩthiĩ gũcera naikuru imĩte moro yes gwakwa kũrarĩ moro ngĩũka twĩ na mũthuri mũrata wakwa twarutaga wĩra nake forethiti ĩĩ taguo Joseph Karanja mm. wa Njoroge mm. ona twĩragwo tũrĩ ĩmwe tondũ nani ndagĩtagwo John wa ithaka wa Njoroge eh. no twarĩ ndũgũ yes. tũgĩthiĩ gũcera kwa Maramue mm -hmm. na haha rũgongo kiti eh. nĩkuo kwarĩ kwae eh. twathiĩ kwa Maramue mathaa ma rũcinĩ-inĩ rĩ mm -hmm. Nĩguo ndonire mbica ya nyina ĩ haha rũthingo-inĩ. Ahũrĩtwo handũ mbica? Ĩĩ. Rĩu naniĩ ndonire nĩwe ĩ, na nĩwe ndoire njetha. Na nĩwe na nĩwe nĩwe ũyũ ndona mbica? Eeh ngĩmũria mbica ĩno rĩ. Mũndũ ũyũ wahũrire mbica ĩ ha? Ekũ? Ĩĩ. Akĩnjũria tondũ nĩũmũĩ? Ndũngĩrehe ruga ĩngĩ naniĩ tondũ ndikwenda menye nĩ- nĩ- nĩwe mũtumia wakwa. Ehe. Ngĩkĩmwĩra ABCD. Ĩĩ. agĩkira akĩ- akĩ- nĩ mũtumia wĩ hakiri o rĩmwe nĩ sense nĩ ũndũ wa kuona ũyũ na ũrĩa nyona akĩona ũyũ nĩwe wethagwo nĩ ciana ciake na waya rĩ Ĩĩ. nderagwo nao moigaga matigakira matarĩ mona ithe nĩguo hĩndĩ ĩyo matikĩrĩ kũu marĩ Ĩĩ. ngeretha Mm. Eh, tũkĩrĩa ranji Yes. agĩcoka agĩcoka o rĩngĩ akĩnjũria na rĩrĩ ũnjũririe ũhoro wa kĩũria kĩa mbica ĩrĩa mũndũ ũyũ no wende ũmuone ningĩ rĩ wamuonete kũ ngĩmwĩra mũndũ ũyũ rĩ ndamuonete Kipkelion tondũ nĩkuo ndaikaraga mm. na nĩ ũkaga gũcera kuu ndinahana nĩ mũtumia wakwa mhm. agĩkĩnjĩra nĩ wega mm. twarĩkia tũkĩinũka rĩ mhm. nĩguo anjũririe nĩ ũkwenda kũmuona gwake no sorry Nĩa- nĩambĩte hĩndĩ ĩyo tũraria ũguo rĩ Ĩĩ. akamũhũrĩra thimũ Ehe, kwarĩ thimũ ya randiraini hĩndĩ ĩyo ehe. Ka- kwarĩ 20 20 20 20 24 kana 25 Mm. ngĩmwĩra ĩĩ no nyende ndĩmuone akĩmũhũrĩra oka mũtumia ngori ndaikarire gĩtĩ kĩa mũromo-inĩ agĩũka akĩngeithia akĩndora ngĩona nĩ atuĩka stranded akĩmaka akĩ- akĩmaka agĩtonya riko athiĩ riko ndacokeire haha oimire mũrango wa riko na aya agĩthiĩ- akĩũra na agĩthiĩ na ũcio ũhoro ũgĩkinya hau rĩu hĩndĩ ya kũinũka rĩ nĩguo anjũrire nĩ kwenda kũmenya gwake ngĩmwĩra ĩ no tũtigatonye akĩnjĩra gũkũ nĩkuo gwake mariganĩtie ũguo mburoti haha rũgongo ngĩkĩmwĩra rĩu rĩ reke aikare ũguo tũinũke. Mũirĩtu ũcio ũcio ũcio rĩu rĩ egwĩtwo nĩ nĩ mũtumia ũyũ wakwa tata ndimenya ndiramenya ũrĩa wetaga ũrĩa ũngĩ tata kwarĩ mweri wa ĩtano mweri wa wa mũgwanja rĩ magĩthiĩ home gathering rĩu rĩrĩa marathiĩ home gathering rĩ mũtumia ũrĩa akĩmwĩra atĩrĩrĩ akĩra mũthuri ũrĩa twathiĩte nake kũu ũka mũira nyama ihĩe ngũhe karũgano makiuma nja nĩguo amũririe mũthuri ũrĩa mwarĩ nake rĩ no ũhe rũgano rwake akĩmwĩra ngwaga gũgĩkũhe nĩkĩ na mũthuri ũcio nĩ- nĩ mũrata wakwa na nĩ wakinĩ wakwa Akĩmwĩra ahe rũgano. Nĩ ũmũĩ wega? Ĩĩ nĩ ndĩmũĩ. Ũmũĩ atĩa? Ndĩmũĩ atĩrĩrĩ, mũirĩtu ũcio waiguaga agĩkũria mbica yake rĩ, arĩ mũka. Nĩkĩo arokire akuona amuona arora ĩĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ gũtigũkinya hwainĩ ciana ciake itoĩ tondũ ciana ciake itũ irĩ mũcara nĩguo mahũrĩirwo thimũ me kũu. rũraya rũu Mm. Eh, koguo nĩ thutha wa mĩaka mĩingĩ mũno mũno makĩria ya thate yes. tondũ mũkĩaria rĩ nĩ mũkugĩte mũgĩtigana na mamu wao kana mamu wao akĩũra thiĩ kũngĩ rĩ ona kairĩtu kau gatiarĩ gaciare orire na ihu Ehe. nĩ karĩ gaciare

Atĩrĩrĩ, he mwarĩ wa nyina, Ĩĩ. na reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta thakame. Nĩguo. Rĩu niĩ ndirenda ũndũ ũngĩ ta ndĩmone, Mm. nake hakĩoneka mũndũ ũkũndeithia ũcio rĩu twathiĩte gwake. Mm. Ah, akiuga nĩ egũteithia na akĩmahũrĩra thimũ Mm. no makĩmwĩra nĩ megũka mweri wa ĩnana na exactly nĩ mokire Yes. no ũyũ agĩũka gwakwa moro Mm. na ngĩgena ngiuga nani no nginya arĩ kaburi tondũ nĩ mwana wakwa anerehe Eh. ngĩmathĩnjĩra mbũri arĩ na mũthuri by then na tũgĩkĩrĩanĩra tũgĩkenanĩra mena mũtumia ũcio etagwo nyina wa John eh, tũgĩkenanĩra nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩu na tũtanakinya hau ha gũkenanĩra rĩ mm. eh, no gũkũhe mũhuhu akwĩre ona mũirĩtu waku nĩ athire ngeretha na nyina atũire anga kũ mũgũcoka handũ harĩa mũgũcoka mũcemanie rĩ nĩ ha Rĩu rĩ, githĩ ndwaigua ndathiĩ kwa mũtumia ũyũ ũretwo nyina wa John? Ĩĩ. Nĩho ndonera mbica. Ĩĩ. Nĩwe waheire gakarũgano. koguo rĩu nĩ rĩu marĩ agima Ĩĩ nĩ na magathiĩ cukuru na makarĩkia na na kũu. magathiĩ ngeretha Na rĩu rĩ, tirĩ kĩndũ kĩa bata ta mwana wa mũndũ Mm. tondũ ndoraga. tũgũcoka tũmũrie onake akuonire atĩa tondũ no nginya nĩ- no nginya akorwo nake tokorwo nĩ ũrĩa maybe kũrĩ ũrĩa ũrera- eragwo nĩ mamu wao harĩa akinyire akĩanjigwo gwetha Ĩũ. Mm. Agĩtuĩka nĩ egũka mweri wa ĩnana rĩ tũgĩkĩonana Yes. ngĩgĩkena yes tũgĩcoka magĩ- magĩgĩcoka kwao rũraya yes Ngĩgĩ- ndarikaraga moro by then ĩĩ Nĩtũragĩikarire okaga naniĩ ngagĩkena o oka. hĩndĩ ciothe oka kenya oka gũcerera Ĩĩ, na ndarĩ atĩra rĩrĩa okĩte. nĩguo Na akorwo ndegũka akanjĩta gũkũ tũgacemania tũguo twacemania. nĩguo Ona kwĩ hĩndĩ twarĩ gũkũ Merika. Tũikaro hau nja harĩa iria-inĩ rĩthambagwo harĩa. Ĩĩ, Tũgĩtinda hau. nĩguo Ngĩcoka ngĩkĩmatiga. Marĩ thabarĩ mathiaga Gĩthumo. Na niĩ ngĩkĩinũka. wow nĩguokire kĩmũrimũ kĩrĩa kĩrokĩte korona Ĩĩ, rĩu Ĩĩ. kuma korona yoka rĩ tũkĩũranwo rĩu kuma korona ya- yoka Mm. kuonana nĩ ũmũthĩ kuma hĩndĩ ya korona muonana ũmũthĩ wow No, nĩ ĩkagia kĩndũ Hmm? Nĩ araikagia kĩndũ. Kĩndũ kĩ? Ĩĩ M-Pesa. Rĩu rĩ, eh. ona ngĩaga gũikia rĩ, eh. na korwo na thayũ na niĩ ndĩ eh. na thayũ rĩ, he kĩndũ kĩa bata ũguo. Eh, mwana waku e ngeretha wee ronge. Nĩ harĩ rĩrĩ, nĩ angũrĩire thimũ. Mm. Ĩrĩa ngĩki. Nĩ ndona by the way na ya gũkanyakanya. Mũtigane na ĩno. Ĩĩ. Nĩ angorĩire thimũ hĩndĩ ĩyo thimũ ya goro. yes No gũkũ Naikuru ĩno na mĩkora ĩno ya gũkũ rĩ, ĩkĩhĩtũkwo nayo ĩkĩrwo nayo ngĩikara itarĩ. Rĩu anjũria ngamwĩra nĩ orire. Akĩrakara ngwĩciria. Ĩĩ. Rĩu tũkĩũranwo tondũ rĩu rĩ ndarĩ na namba ciakwa.

ĩĩ ni nĩguo ona ndikĩrĩ na athuri na athuri atumia nĩ makoragwo mamũiyũkĩtie mũgĩkũyũ oigaga na atĩrĩrĩ kũrĩa kũngĩ mũgĩkũyũ oigaga nĩ thingo ikaraga ũtheri nĩguo ndingĩagĩtĩkĩrire gũikara ũtheri Nĩguo. na nĩ nahikirie tondũ nĩ akĩhika na niĩ githĩ no nginya tingĩhikania ũngĩahikanirie na magĩcoka nĩ macemanĩtie na magakenanĩra mũno makĩyũkania biũ ĩ nĩ tondũ rĩu nĩ aramwĩra nĩ niĩ ndambĩrĩirie kũhika gũkũ ũyũ Ĩĩ. ũyũ menye nĩ wakwa nĩ gũkũhe nĩ gũkũhe ngũhete Ĩĩ. rĩu nĩguo ũkĩte kũnjĩra nĩ megũka nĩguo na magĩgĩũka yes tũgĩkinyia ndeto hau wow na koguo ai mwĩroreri wa Mshaba TV ni- na no rĩrĩ reke njoke harĩa wanjũria kana nĩ ikagia kĩndũ ĩĩ indo ciake iria ndĩte rĩ Ĩĩ. angĩnjĩra ndĩhe ndingĩhota ndũngĩ na nĩguo agĩrĩirwo gũkorwo agĩka by the way ta rĩu rĩ Ĩĩ. nĩndũ akĩona rĩ ndarĩa haha nĩguo nona nĩguo na nĩwe ũheire tigiti wa gũka nĩguo ti mwana wakwa nĩkĩ nĩ mwana waku wow. mwana wa mwĩirĩtu nĩ mwega tondũ ona ũngĩũra na- nake no arĩetha ithe mwana wa kairĩtu ndoragwo nake Ĩĩ, no arĩetha ithe na mu- nake mwana wa kahĩ oraga na nyina nĩguo ta rĩu we mami wanyu angĩũra Ĩĩ, no nginya ũmenye harĩa arĩ nĩguo na ũgathiaga na ndũkwĩra thoguo nĩ ũmuonete True, true, true. Ĩĩ, hau nĩguo koguo ndimenyaga nĩkĩ kĩrĩaga kĩrĩa kĩngĩ nĩguo nĩũkĩnjĩra no nginya mũthenya ũmũthĩ ũkorwo wĩna gĩkeno mũno tondũ kuma hĩndĩ ya korona rĩ yarĩ 2020 na thaa ici 2025 Yarĩ mwaka nĩ ũrĩkũ? mĩaka ĩtano yarĩ 2020 nĩguo 20 2018 19 2019 na thaa ici 6 years nokĩona nĩ mĩaka ĩtandatũ no nginya mũkorwo nĩ mwakenanĩra mũthenya wa ũmũthĩ ĩni mũno Wow. na ngaigua na rĩu ndĩna thayũ nĩguo Ĩyo, na ngaigua ona ngũturagwo ta itaraturwo nĩ handũ yes yes koguo mwĩroreri wa mshefa tv na anshiro diaspora tv ũngĩkorwo nawe wĩna kaũndũ ta kau kana ka experience ta kau tondũ andũ aingĩ nĩ makoragwo na experience ta icio nĩ kwaria mataragia Ona ithuĩ ene nĩ andũ tũtakoragwo a kũhe ndeto icio, twandĩkĩre hau comment section ũtũhe experience yaku ĩhana atĩa, na ũngĩkorwo wĩna story yaku ũngĩenda gũ share na ithuĩ bado namba itũ nĩ tũgwĩkĩrĩire hau. Yes, tuonane video-inĩ ĩyo ĩngĩ. Ciao.